Madume ga a fele, magagešo, le lehono ke sa le tamiša, nna kgadi ya Babinakwena. Lehono gona ke obile molato, ke obetše basadi ba gešo. Ke makala ke re ke a ba tamiša, ke fothwa ka mae a go bola. Gomme ge ke nyakišiša, ke hwetša gore tabakgolo yeo e sa ba swarego gabotse, Ke gore nna ka dinako tšohle ge ke bolela ka taba tše tša maele, ke bolela ka mehuta ya basadi. Ba re bona ga sa nka ba kwa le ka tšatši le le tee ke bolela ka banna. Gomme wo molato ke a o amogela ke re, Seatla godimo ga se sengwe, magagešo, ga e ke e senya e sa agela. A ke name ke tšee sebaka se ke le tsopolele ka mehuta ya banna yeo ke kwelego ka yona. Go na le bannanna, go na le bannatia, go na le bannana. Boraro bja bona ke banna ka gore ba tšwala makgeswa, mola ebile ba šegofaditšwe ka ditho tša senna. A ke thome ka monnanna. Monnanna ke yo a hlomphago molekane wa gagwe, gomme a mo rata a sa mo lebale ka dinako tšohle gore o na le molekane gomme molekane yoo le yena ke motho e bile o na le dinyakwa. Monnanna o thekga molekane wa gagwe ka dinako tšohle go sa kgathale gore pula gona ya mohuta mang, ya matlakadibe goba ya medupi. Go sa kgathale gore phefo go tšutla ya mohuta mang, monnanna o phela a thekga mosadi wa gagwe. Ge monnanna a hweditše mogolo wa gagwe mošomong, ga a thome ka go tšwela ka ntle a senya tšhelete le bagwera. O dula fase le molekane wa gagwe, ba a rerišana ka tša lapa, ba a rerišana gore a ke mo kae mo ba ka šomišago tšhelete, bobedi bja bona. Monnanna ge a tšwetše ka ntle a kopana le mathari a botse bja mehutahuta, ga a ke a lebala gore ka gae o na le senoinoi. Monnanna ga nke a lebala go botša mosadi wa gagwe gore o botse le go mmotša gore wa mo rata, e le gona go mo tiša le go nošetša lerato. A re nke re kweng ka monna Tia. Monna Tia yena ga a fapane kudu ka mekgwa go monnanna. Phapano e ka no ba mo mmeleng gore monna tia o na le maatla, o na le phaka tša ngalaba, o na le phaka tša mahuto, o na le potane tša ngalaba ebile o na le digoba mo mpeng. A re kwe ka monnana. Monnana yena o hloka mohola mo setšhabeng. e bile ga a na maikemišetšo le mo lenyalong o tla bo wa re kganthe o nyetšwe ka phošo goba ba mo gapeleditše go nyala monnana ga a hlomphe mosadi wa gagwe le ge a tšwetše ka mo ntle tle a lebale gore o na le mosadi ka gae gomme mosadi yoo le yena ke motho o na le dinyakwa monnana ga a hweditše mogolo wa gagwe Ga a dule fase le mosadi ba nke ba rerišana gore na ba ka dira jwang ba šomiša jwang tšhelete. O thoma ka go rapa letšema la bagwera, a bitša mathari a lefase le ka moka, a rekela dino tša mehutahuta, e tšwe ka gae a se a reke selo. Monnana ge a boya mo a boyago, o thoma le gore na go jewa eng, e tšwe a se nke a reke sešebo. Monnana ga a kgotsofatše ke selo ka molapeng ka gore le ge mosadi wa gagwe a leka go mo phethela ditaelo ka go mo thinyolla letheka ka dinako tšohle ge a tšwetše ka montle tle a itebale a ikutswe le mathari a mangwe gomme le ge a ikutswitše ga a apare diema di rile gore a kgone go thibela malwetši Monnana ruri-ruri le ge a ka ba le go arabišana le mosadi wa gagwe, ba befišana mola le mola, o ntšhetša bohloko bjo a bo kwelego mo baneng. E tšwe bana ba se na molato. Ke ka moo matšatšing a bolehono re kgonang go kwa tša mašiiša pelo tša gore monna tsoko o lole le mosadi gomme o feditše a bolaile bana. monnana ruri ruri tla lebale le gore o na le mosadi ga nke a mmotsa gore wa mo rata basadi bao ba nyetšego ke bannana ga ba tsebe gore na e sa le ba botswaneng gore ba ratiwa ke a kgola ka tšatši la lenyalo monnana le ge mosadi wa gagwe a ka apara botse bjang kapa bjang a ja koto ya lešela a ka se tsoga mmoditse gore wa swanelwa a kampane a botsa mathari a mang ka kwantle ruri-ruri monnana wa nkwatiša magagešo kore ge ke bolela ka monnana ke kwa ebile ke feroga dibete ke kukega matswalo